Fel rhiant, fe all ceisio mapio llwybr eich plentyn o'i flynyddoedd cynnar i addysg amser llawn deimlo fel tasg enfawr. A ddylwn ni fynd i grwpiau rhieni? Pryd dylwn ni wneud cais am le mewn meithrinfa? Sut byddaf yn dewis gofal plant? Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd, fel y gallwch ganolbwyntio a roi'r dechrau gorau posibl i'ch rhai bach. Felly, fel rhiant, ble mae dechrau? Gallwch ddechrau mynd i grwpiau rhiant a phlentyn bach o enedigaeth eich plentyn tan fydd yn ddwy flwydd oed. Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich helpu i ddod o hyd i'r grwpiau lleol hyn sy'n darparu cymorth, Cyfle i gymdeithasu a gwybodaeth i rieni newydd yn y blynyddoedd cynnar. Os ydych yn dychwelyd i'r gwaith, efallai bydd arnoch angen gofal plant. Gallwch gysylltu â ni i gael gwybod mwy am eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant a meithrinfeydd du sydd wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Gallwch hefyd wneud cais am gymorth gyda chostau gofal plant trwy amryw gynlluniau, gan gynnwys Cynllun Gofal Plant Di-dreth y Llywodraeth. Pan fydd eich plentyn rhwng dwy a thair blwydd oed, fe all ddechrau mynd i gylchoedd chwarae a chylchoedd meithrin lleol ar ei ben ei hun. Gallwn esbonio eich opsiynau a pha un a yw'r grwpiau'n lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Yn bwysig, dyma pryd y dylech hefyd wneud cais am le eich plentyn mewn addysg feithrin. Gallwn gynghori ar y broses hon, fel y bydd eich plentyn yn barod i ddechrau'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed. Hefyd, os ydych yn ceisio cydbwyso gofal plant a gwaith, gallwch wneud cais am gymorth gyda chostau gofal plant trwy Gynllun Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn dechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn dair oed. ond bydd angen i chi wneud cais ddeu fis cyn hynny. Yna, pan fydd eich plentyn rhwng tair a phedair blwydd oed, fe a'ch ddechrau addysg feithrin. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i ofal plant sy'n gallu cynnig gwasanaeth gollwng a chasglu o'r ysgol. Ar ôl pedwar oed, tan eich plentyn adael yr ysgol uwchradd neu'r chweched dosbarth, Gallwch gysylltu â ni ynglŷn â chlybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, yn ogystal â chyflwyno cais am le mewn ysgol uwchradd pan fydd eich plentyn ym mlwyddyn chwech. Gallwn hefyd darparu gwybodaeth fwy cyffredinol am weithgareddau i blant a phobl ifanc. Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni i gofrestru ar gyfer y Mynegai, fel y gallwn roi gwybodaeth i chi am gymorth, gwasanaethau a gweithgareddau i chi a'ch plentyn. Rydym ni yng Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro bob amser yma i helpu, gan gynnig gwybodaeth ddibynadwy, rad ac am ddim am yr hyn sy'n bwysig i chi a'ch teulu.